السلام عليڪم ورحمة الله وبرڪاته نحمده ونصلي علي رسوله الڪريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليڪم ورحمة الله وبرڪاته پروگرام فلاح آخرت ۾ آئون آهيان انجنيئر شفيع محمد لاکو ناظرين ڪرام اڄ مان جيڪو هي منهنجو ليڪچر اڄوڪو آهي جيڪا پريزنٽيشن آهي يقين ڪيو ته منهنجي زندگيء جي نچوڙ آ معنيٰ مان وڏي ريسرچ ڪري ۽ هن ڪانڪوڙين تي پهتو آهيان جيڪو جو توهان کي مان ڏيکاريان ٿو هي پروگرام وري اپلوڊ سڀاڻي ٿي ويندو مهراڻ ٽي وي جي ويب سائيٽ تي فلاح آخرت تي ان کي توهان ضرور ڏسجو اڄ منهنجو موضوع آ ته انسان جي پهرين آ زندگي پو موت ٿو اچي موت جو کان موت جيڪو جڏهن اچڻ شروع ٿو ٿئي ته اتان برزخ شروع ٿي ٿو وڃي ۽ پي پوء وري سڪرات ٿي ٿئي ان سڪرات ۾ ڊسيشنس ٿيون ٿين ته هن کي ڪاڏي وڃڻو آ ٽيمپرري قيامت کان اڳ ۾ ڪاٿي هن کي رهائڻو آ ان روح کي جيڪو مٿي کڻي ويندا ۽ اهو به برزخ جو حصو آ پوء وري اهي روح اتي رهندا. پنهنجي اسٽينڊرڊ سان جنهن جو هوندو ۽ پوء قيامت ٿيندي جڏهن قيامت ٿيندي ته پوء وري جسم نوان ٺهندا پوء وري آخري فيصلو ٿيندو جنت جو ۽ جهنم جو هاڻي هي مان هڪڙي هڪڙو گرافيڪل ڦاهيو آهي ته پهرين زندگي آهي زندگيء مان پوء موت جڏهن شروع ٿئي ٿو ته اتان ٿي شروعات ٿئي سڪرات جي. سڪرات اهو انسان جو فيز آ جنهن ۾ هن کي فرشتا نظر اچي ٿا وڃن ۽ هن جو ساهه ڪڍڻ اچن ٿا. ايڪچوئلي ۾ اهو جيڪو سڪرات آ اصل ۾ عذاب قبر اهو آ. عذاب قبر جيڪو چئون ٿا اهو حقيقت ۾ سڪرات جو عذاب قبر آ. ان سڪرات ۾ فرشتا اچن ٿا ۽ ڪي جيڪي ماڻهو آهن سي پو آرگيو ٿا ڪن هنن سان ته اسان کي ڪجهه ٽائيم ڏيو وغيره وغيره پر بهرحال جيڪو ڪجهه ان سڪرات ۾ انسان جي ايوليشن ٿئي ٿي ته پوء انهيء مان پوء ٽي Decisions ٿين ٿيون. هو پاڻ سان گڏ اڇو پکي، سائو پکي ۽ ڪارو پکي کڻي اچن ٿا. پوء جيڪڏهن هي پاس ٿي ٿو وڃي ۽ مؤمن آ ته پوء هن کي اڇي پکيء ۾ وجهي جنت ۾ وڃي ڇڏين ٿا. پر جيڪڏهن هي شهيد آ ته پوء ته سائي پکيء ۾ وجهي هن کي رب سان گڏ وڃي رهائن ٿا سونن گهرن ۾ عرش تي ۽ جي ڪارو پکي آ ته پوء هن کي جهنم جي ٽوئر ڪرائن ٿا روزانو صبح شام وغيره. انهيء کان پوء هي جيڪو جسم آ، اهو ان ۾ روح ڪونهي. روح جيڪي آهن سڀ مٿي هليا ويا. هاڻ اهو جسم ۾ نه روح آ، نه وري ان قبر ۾ هن کي ڪا پاندر لڳندا، ڇو ته روح آهي ئي ڪونه ته خالي جسم کي ته سور ئي ڪونه ٿيندو. هڪڙي مئل ماڻهوء کي ڪيڏو به ڪٽيندؤ ته ڪجهه ڪونه ٿيندو. پوء قيامت ٿيندي. قيامت کان پوء انهيء قبر مان جسم ٺهندا، ڇو ته ان کي روح واپس ملندا ۽ پوء وري اڳتي حصو ٿو ٿئي. هاڻي اچو ته ان پروسيس تي اچون. پهريون جيڪو اسان جو پروسيس آ اهو آهي ته موت تي اچڻو آ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمٰن الرحيم ڪل نفس ذائقة الموت جيڪو ماڻهو هن زندگي ۾ ساهه ٿو کڻي جيڪي به شيء ساهه ٿي کڻي ان کي موت جو مزو چکڻو آهي هتي هميشه لاء ڪير ڪونه رهي سگهندو ثم الينا ترجعون ۽ پوء توهان کي الله ٿو چئي مان مون ڏانهن آيا هو وري توهان کي واپس مون ڏانهن موٽايو ويندو. هاڻي جيڪو اتان جڏهن جنهن به انسان جو الله تعاليٰ فيصلو ٿو ڪري ته ان کي موت ڏيڻو آهي ته ظاهر آهي ته انهي کي ملائڪ موڪلي ٿو روح ڪڍڻ جي لاء اتان برزخ شروع ٿي ٿو وڃي جيئن ئي ڪنهن ماڻهو کي ملائڪ نظر اچي ويا ساهه ڪڍڻ وارا ته انهي کي برزخ چئبو آهي. ۽ ان برزخ جي اچڻ سان ملائڪن کي ڏسڻ ساڻ هاڻي هي هن دنيا سان ڪميونيڪيٽ نٿو ڪري سگهي پر آهي جيئرو اڃا اڃا ڪر پر ڳالهائڻ جي ڪوشش ڪندو ته وات مان نڪرندو گر گر گر گر معنيٰ نه ٻڌائي سگهندو ته مان ڇا پئي ٿو ڏسان تنهن جي ڪر رسول الله سلام فرمايو ته ان الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر چئي ٿو ته الله توهان جي توبهه قبول ڪندو جيسين توهان ۾ ساهه آهي پر the moment توهان فرشتا ڏٺا ۽ توهان جي سڪرات شروع ٿي وئي برزخ شروع ٿي ويو ته پوء توهان ڪيتريون به دعائون گهرندؤ توبهون ڪندؤ اها قبول ڪانه ٿيندي ۽ ترجمه ته بيشڪ الله تعالي اس وقت تڪ بندي ڪي توبه قبول ڪرتا رهتا هي جب تڪ ڪي موت ڪي ڪيفيت طاري نه هو جائي جامع ترمذي ۾ ما لم يغرغر ڇو ته ڳالهائيندو ته ان ڪري هو ساهه ڳڙ ڪير ڪونه سمجهندو ته ڇا ٿو چئي پر هو ٽرائي ڪندو آهي ته مان ٻڌايان ته مان ڇا پئي ٿو ڏسان هاڻي جيڪا هيء موت جي سڪرات آهي اها جيئن جو فرشتا ڏسن ٿا ته اتي جيڪي ماڻهو سمجهن ٿا ته مون کي مرڻو ناهي اهي ريزسٽ ٿا ڪن اهي فرشتن کي ٻانهون ٿا ٻڌن، مهرباني ڪر اسان کي ڪجهه دير لاء ڇڏ اهو اچي ٿو. پر پوء نه ٿا نڪرن، پوء انهن کي مارين ٿا. اها آهي عذاب جو قبر، ايڏو وٺي زور ڏين ٿا جو ڄڻ نڪ مان ڄڻ کير نڪري اچيس. ڪٽين ٿا، ڌڪ ٿا منهن تي هڻن سڪرات ۾ نڪري نه ٿو. ته انهيء جي باري ۾ اچي ٿو ته سڪرات الموت اقويٰ من ضربات السيوف اتي جيڪو ٽارچر ڪن ٿا نه فرشتا جيڪي جيڪي گنهگار آهن ۽ نه ٿا نڪرن آرگيو ٿا ڪن اهي چي ٿو تلوار کان به وڌيڪ هنن کي ڌڪ ٿا هڻن، تنهن جي ڪر نبي سائين فرمايو ته تهان دعا گهرو ته الله سائين اسان جي لاء سڪرات آسن آسان ڪري، ورزقنا حسن خاتمة يا رب ۽ منهنجو موت سٺي خاتمي تي ٿئي. هاڻي هي ڏسو، هاڻي هي ان جي مٿان فرشتا پهچي ويا آهن، هاڻي سڪرات الموت شروع ٿي آهي، هاڻي جي آهي نيڪ شخص

چانس ڏي، مون کي ٿوري موٽاء، مون کان غلطي ٿي وئي، مون کي هاڻي ڪلاڪ ٻه ڪلاڪ ڇڏيو، ڇا ڪندين؟ لعلي اعمل صالحا فيما ترڪت، ته سائين مان وڏو مال ڇڏي آيو آهيان، بس مان پراوا معنيٰ پراوا پئسا کائي مون لڪائي رکيا آهن، مان رشوت کاڌي آهي، مون فلاڻ ڪيو آهي، رڳو مون کي ڪلاڪ ٻه ٽي ڇڏيو ته مان وڃي اهو انڊو ڪري اچان، ڪنهن جو قرض لاهي اچان يا ڪنهن کي چوان جنهن جا پئسا چورائي اٿم موٽائي ڏيان وغيره ته مون کي رڳو ٿورو ڇڏيو لعلي اعمل صالحا فيما ترڪت ته جيڪي مان شيء پوئتي ڇڏيم ان کي مان انڊو ڪيان ته ڪلا ته ان کي جواب ڏيان ائين ڪونه ٿيندو ناء ديئر از نو نو چانس انها ڪلمة وقائلها چيائين اهي اها گفتگو گنهگار ضرور ڪندو جو ڪن ٿا. سائين ڇڏيو مهرباني ڪيو مان نٿو نڪران مونکي ٿوري دير لاء ڇڏيو. الله چئي ٿو ميون ورائهم برزخ الي يوم يبعثون ڇو ته هن سڪرات جي کان پوء هن جو فيصلو ٿيندو ته هنن جي روحن کي ڪاڏي کڻي وڃڻو آهي جيستائين قيامت ٿئي ڇو ته قبر ۾ ته روح ڇڏين ئي ڪون ٿا اهو ته ويو روح مٿي قبر بلڪل ڊيڊ ٿي وئي نه ان تي عذاب ٿي سگهن ڇو ته مئل کي عذاب ڪون ٿيندو تنهن جي ڪري اهو سڄو جيڪو عذاب قبر آ اهو اهو سڪرات وارو آ ته الله چئي ٿو پوء هن جي پويان برزخ آ قيامت تائين هنن جي روحن کي برزخ ۾ رهڻو پوندو هاڻي توهان چئي ٿو الله ٿو چئي ولو ترا اذا يتوفى الذين كفروا چئي ٿو ته توهان کي سين ڏسڻ ۾ ڪون ٿو اچي پر جيڪڏهن اهو توهان کي سين ڏسڻ ۾ اچي ته انهن ماڻهن کي جيڪي گناهگار آهن جڏهن انهن کي فرشتا جو ساهه ڪڍن ٿا موت ڏين ٿا ته نه ٿا نڪرن ته ملائڪت يضربون وجوههم وادبارهم ته منهن کي به ٿا ڌڪ هڻنس پٺيء تي ڌڪ هڻنس ٿا معنيٰ ايڏو ٿا ان کي ڪن وذوقو عذاب الحريق چکين ٿا ته هاڻي جهنم جو توکي عذاب چکڻو آهي ته معنيٰ اهو جيڪو قبر جو عذاب اصل ۾ برزخ جو عذاب آهي جيڪو سڪرات جي دوران ٿو ٿئي هاڻي ۽ هي جيڪي آهن سو ڏسو هي هاڻي ڪيڏو پئي ٿو رڙيون ڪري ته سڪرات الموت هن کي ٿي آهي ليڪن وري جيڪڏهن نيڪ شخص آهن ته انهن جا فرشتا وري ڊفرنٽ آهن الذين تتوفاهم الملائڪة طيبين ۽ جڏهن اهي جن کي ملائڪ پاڪ حالت ۾ ماريندا آهن يقولون سلام عليڪم اچي انهن کي چون ٿا السلام عليڪم ته چون ٿا دا وعليڪم السلام چئي ٿو ادخلوا الجنة بما ڪنتم تعملون ته چون ٿا هينئر جو هينئر هل تنهنجي روح کي اسان ٽيمپرري جنت ۾ رکنداسين پکيء ۾ وجهي جيستائين قيامت ٿئي، تنهنجي ڪري تون هينئر هل سڌو جنت ۾. پوء هاڻي جڏهن اها سڪرات جي ڊسيشن ٿيندي ته ٽي فيصلا ٿا ٿين، سڪرات يا برزخ آ. جيڪڏهن هي نيڪ شخص آ ته اهو جنت جو پکي ٿيندو، اڇي رنگ جو، ان کي جنت ۾ ڇڏيو وڃي ٿو، کائي ٿو، پيئي ٿو، ڪري ٿو. پر جي شهيد آ ته عرش جو پکي معنيٰ الله جي عرش تي سائي رنگ جو پکي وڃي رهي ٿو. پر جي بدڪار آ ته جهنم جو پکي ان کي ڪاري رنگ ۾ جهنم ۾ ڇڏيو وڃي ٿو ۽ اهو آ جيڪو پادر ٿو کائي. باقي نيڪ شخص، شهيد، اهي ان کي سلام ڪري فرشتا پاڻ سان کڻي ٿا وڃن. هاڻي اچو! جيڪي جنت ۾ وڃن ٿا سفيد پکيء ۾ اهو ان جي دليل توهان کي کپي هي حديث شريف رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمايو انما نسمة المومن مومن جو روح طائر ۽ اڇي پکيء ۾ وڌو وڃي ٿو يا لڪ جيڪو وڃي ويهي ٿو في شجر الجنت جنت جي وڻن تي ۽ اتي کائيندو پيئندو فروٽ بروٽ کائيندو ڪيستائين حتي يرجع الي جسده يوم يبعث جڏهن قيامت ٿيندي پوء اهو هن جسم ۾ قبر ۾ موٽايو ويندو، معنيٰ جيڪڏهن جيئن ماڻهو مري ويو ان جو روح هليو ويو ۽ الله جي ولي جيڪي جنت ۾ آهن انهن جو روح هن قبر ۾ نه ايندو جيستائين جسم نه ٺهندو يا قيامت نه ٿيندي اهو معنيٰ هن وقت ڪنهن به نيڪ جو روح هن قبر ۾ ڪونهي ڪو. اڇا هاڻي جيڪي آهن اهي اڇا پکي توهان کاٻي پاسي ڏسو اهي جنت ۾ آهن پر جيڪي ساڄي پاسي وري پکي آهن پر اهي آهن ڪاري رنگ جا اهي وري جهنم ۾ ڪيئن ٿو ان جو دليل ڪٿي آ هي حديث شريف ۾ اچي ٿو ته ارواح آل فرعون في اجواف طير السود جيڪي جيڪو فرعون وارا ظلم ڪندا ها نه اهي ڪافر ٿيا ته ان جو هڪڙو الله مثال ته انهن جي روح کي ڪاري پکي ۾ وڌو وڃي ٿو تغدو و تروح علی النار، صبح و شام ان کي باهه تي ڦيرايو وڃي ٿو معنيٰ ايڪچوئلي ان کي ساڙجي ڪونه ٿو رڳو ان کي مينٽل ٽارچر ڏنو ٿو وڃي و ذالک ارضا ان جي آڏوڙن کي ڦيرايو وڃي ٿو هاڻي اهي جيڪي ڪارا پکي اهي جهنم ۾ آهن صبح شام انهن کي ٽوئر ٿي ڪرائجي ايڪچوئلي انهن کي عذاب ڪونه ٿو ٿئي پر هن کي اهو ڏس ايندا توکي هيء ڌڪ لڳندا هي ڪن پيئندي ۽ هي توکي ٿيندو اهو سڄو ان کي ڪيو ٿو وڃي ليڪن شهيد وري ٻڌون ٿا شهيد ڪاڏي ٿا وڃن

انهم لا يرجون الله چيو منهنجو فيصلو ٿيل آ ته جيستائين مان سور قيامت جي نه ڦوڪينديس هن قبر ۾ توهان جو روح واپس مان نه موڪ ڪنهن جو به ڪونه موڪلينديس معنيٰ هن قبر ۾ ڪنهن جو روح ڪونهي ڪو بس خالي جسم پيو آ هاڻي اهي جيڪي پکي آهن ساون ۾ اهي عرش سان گڏ عرش هي عرش جو ماحول آ جنهن ۾ جيڪو آهن ۽ ارواح شهدا ڪيف يڪونو احياء اتي زنده آهن کائن ٿا پين ٿا ليڪن اهي جيڪي ٽئي پکي آهن، اهي سڪرات جي نتيجي ۾ انهن جا روح وڌا وڃن ٿا، جيڪي سڪرات جو ٿئي ٿو. پر انهن سان هڪڙي ٽريٽمينٽ سڀني سان ڪجي ٿي. رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمايو آهي ته قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ان احدڪم اذا مات جڏهن به توهان مان ڪير مري وڃي ٿو، پوء چاهي ڪاري پکيء ۾ روح آ، سائي پکيء ۾ روح ۽ اڇي پکيء ۾ روح انهن سڀني سان هڪڙي ٽريٽمينٽ ٿئي ٿي. ڪهڙي؟ عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ته هنن کي اهي پراپرٽيون يا اهي عذاب جا اوزار صبح شام ٽوئر ڪرائجي ٿي. پر نه جن تن کي پزيشن ٿي ملي پنهنجي پراپرٽي جي صرف انهن کي گهمائن ٿا هي تنهنجو تلاء هي تنهنجا محلن وري جهنم وارن کي ائين گهمائن ٿا وري جيڪي ساوا پکي انهن کي جنت ۾ پنهنجا درجا ڏيکارين ٿا ان ڪان من اهل الجنت جي اهي جنتي آ فمن اهل الجنت ان جي ٽوئر اهل جنت جي ٿئي و ان ڪان من اهل النار جي اهي جهنمين هن فمن اهل النار ته انهن جي ٽوئر جهنم جي ٿئي ٿي فيقال ۽ ٽوئر جي دوران ان کي اهو چيو ٿو وڃي هذا مقعدک هي تنهنجي پزيشن آ هي تنهنجا ٺڪاڻا ٿيندا، حتي يبعثڪ الله يوم القيامة، پر تڏهن توکي پزيشنون ملنديون يا عذاب ملندو جڏهن الله تنهنجي جسم کي نئون ٺاهي ۽ توکي وري مبعوث ڪندو قيامت جي ڏينهن تي، تيستائين توهان اتي روح ئي رهندؤ. اها ڳالهه الله تعاليٰ قرآن ۾ چيو آهي، شي پنهنجو فرعون جي پوري خاندان لاء ظلم ڪندا، النار يعرضون عليها غدوا والعشيا معنيٰ فرعون وارن کي جيڪو ڪاري پکيء ۾ وجهي ڪيو ٿين انهن کي باهه جي آڏو صبح و شام پيش ڪيو ٿو وڃي يوم تقوم ساعت پر جڏهن قيامت ٿيندي انهن فرعون وارن کي جسم ملندا ادخلو آل فرعون اشد العذاب پوء حقيقت ۾ فزيڪل ٽارچر ۽ فزيڪل انهن کي ٿيندو جڏهن قيامت ٿيندي. هاڻي اهي سڀ مٿي پکي ٽري ويٺا آهن، سقراط جي نتيجي ۾ سقراط ۾ پادرا کاڌن، سقراط ۾ نه پيا نڪرن، هنن کي ايڏو گهٽيو ويو ڄڻ نڪ مان ڄڻ کير نڪري آيو اٿن، ايڏي هنن کي سزا ٿي ملي سقراط ۾ پر اسان کي خبر نه پوندي آهي، هو ويچارو لڏندو آهي پيو، رڙيون هٿ پيو ڪندو آهي، معنيٰ هن کي پريشاني هوندي آهي پر توهان کي ڳالهه نه ٻڌائي سگهندو آهي. هاڻي جڏهن اهو الله سائين جو فيض پورو ٿيندو، پوء هاڻي ڪيتري وقت تائين اهي فيض رهندا، روح مٿي رهندا،

السلام عليڪم ورحمة الله وبرڪاته پروگرام آهي فلاح آخرت مان آئون آهيان شفيع احمد لاکو پارٽ ون ۾ مون تان کي ڏيکاريو ته سقراط ڃي جي نتيجي ۾ ٽن قسمن جا روح پيدا ٿين ٿا. هڪڙا آهن نيڪ ماڻهو جن کي اڇي پکيء ۾ وجهن ٿا فرشتا اوڏي مهل، هڪڙا شهيد آهن جن کي ساون پکين ۾ وجهن ٿا ۽ هڪڙا بدڪار آهن جن کي ڪارن پکين ۾ وجهن ٿا. ڪاري پکيء واري کي جهنم ۾ پهچايو وڃي ٿو ۽ ان جي ان کي ٽوئر ڪرائجي ٿي. سائي پکيء واري کي الله سان گڏ عرش ۾ رهائجي ٿو سونن گهرن ۾ ۽ اڇي پکيء کي جيڪو آهي سو ان ۾ جنت ۾ چڙهجي ٿو وڻن تي. اهي جيڪي ساوا ۽ اڇا پکي کائن ٿا، پين ٿا، ان کي مزاح ڪن ٿا ۽ اتي ئي رهن ٿا. هاڻي جيڪو آهي سو اهو به قصو هلندو پيو. باقي هن قبر ۾ نه ڪاري پکيء واري جي بدن ۾ روح آهي، نه سائي پکيء واري شهيدن جو روح هن قبر ۾ آ، نه وري مؤمنن جو اڇن وارن جو روح آ. قبر بلڪل مرده آهي. ماڻهو موء پيو آ، جا هڏا ڳري ويندا، ڪا شيء ڪانهي ڪا. ۽ سڀ جيڪي الله جا ولي جنت ۾ آهن. هاڻ هي فيض آهي ته الله تعاليٰ اهو سسٽم هلائيندو پيو هلائيندو، اهي پکيون پيا کائيندا پيئندا، ٻيا ماڻهو مرندا، وري نوان پيدا ٿيندا، اهو قصو جيستائين الله چاهيندو انهي کان پوء چوندو الله هاڻي مان وائنڊ اپ ٿو ڪيان سسٽم، پوء ڇا ڪندو نفخ في الصور جيئن سور ڦوڪيندو ته سڄي دنيا ۾ هر شيء کٽجي ويندي ۽ ميدان ٿي ويندو ۽ پوء جيڪو آهي سو اهي روح واپس موڪليندو قبرن ۾، ليڪن قبر ۾ ته جسم ڳري ويو آهي ۽ اتان جيڪو جسم نڪرندو ان قبر مان اهو اسان وارو پنج فوٽ وارو نه اهو هوندو ڏيڍ ڏيڍ سئو فوٽ يا سئو فوٽ وڏو جسم نڪرندو اهو آدم عليه السلام وارو ڇا ٿيندو ته اهو قبر مان جڏهن جسم نڪرندو پوء فيصلا ٿيندا تارا جون لڳنديون مائنيوٽ فيصلا ته جنت ۾ ويندا جهنم ۾ ويندا يا جن جون نيڪيون ۽ بديون برابر ٿي وينديون اهي نه جنت ۾ ويندا نه جهنم ۾ ويندا اهي اعراف جي ميدان تي ويهندا اهو مان توهان کي ڏيکاريان ٿو ۽ هڪڙي نيڪي جي انهن وٽ هجي ها ته جنت ۾ وڃن ها يا جيڪڏهن هڪڙي نيڪي کٽل هجي ها ته اهي به جهنم ۾ وڃن ها ۽ نيڪي ڇا آهي مثال آهي هڪڙي ماڻهو سان کيڏي ملڻ ادب سان ملڻ، هٿ ملڻ کي گهٽ نه سمجهڻ ۽ ان کي خسيس نه سمجهڻ اها بدي آ، پر جي توهان ان کي انسان سمجهي ان سان ادب سان ملو ڀلي نوڪر ئي آ توهان جو پر جي پاڻ سان گڏ ماني کارايو ٿا ته اها هڪ نيڪي آ، جيڪڏهن اها توهان وٽ هڪڙي ان ماڻهو وٽ هجي ها ته جنت ۾ وڃي ها. هاڻي ان کي اڳتي سمجهون ٿا اسان. سڀ کان پهرين ته جيڪو جسم ٿو ٺهي، هي پنج فوٽ جو بت ته يوز ئي ڪونه ٿو ٿئي نه، هي جيڪو جسم آهي ڇو ته اهو ته ڳري ويو آهي. ان جسم جي اندر هڪڙي ننڍڙي هڏي آهي جيڪا نهائيء جي هيٺان آهي. قال النبي صلي الله عليه وسلم، ان في انسان عظما لا تاڪل الارض ابدا چئي ٿو انسان جي سڄي جسم ڳري ختم ٿي ٿو وڃي سواء هڪڙي ننڍڙي هڏيء جي جيڪا ڳري نه ٿي مٽيء ۾. يرڪب يوم القيامت انهيء ۾ سڄو انسان انهيء مان ٿو ٺهي جيئن مثال طور مرد جي هڪڙي ڦڙي جي قطري ۽ زال جي قطري مان هڪڙي قطري جي مڪس مان سڄو انسان ٿو ٺهي تيئن هن هي جيڪا آهي نه عجب الذنب جيڪو هڏڙي آ انهيء مان نئون انسان ٺهندو پر وڏي قدر جو ٺهندو ۽ اها جيڪڏهن توهان جي هٿ تي کڻو اها هڏي هي آ ايتري سائيز جي آ ان ۾ سڄو جينيٽڪ ڪوڊ آ ان انسان جو پر هن مان جيڪو نڪرندو جسم اهو سؤ فوٽ کان وڏو هوندو. هاڻي اها مان توهان کي دليل ٿو هاڻي هي قبر مان نڪتا آهن ته اها ٿو چئي ته اعليٰ خلق آدم عليه السلام انسان آدم عليه السلام جي قد جيترو هوندو بعث الناس عليٰ هيئت آدم عليه السلام والذي ڪان طول ستين ذراعا وهو ما يقدر بحوالة تلاتين مترا، معنيٰ ٽيهه ميٽر، لنبو، اهو قد آدم عليه السلام جو، تهان جو به قبرن مان ايڏو ئي قد ٿيندو، سؤ فٽ. ٽيهه فٽ جو مطلب ٽيهه ميٽر معنيٰ سؤ، معنيٰ مائي به هوندي ته سؤ فٽ جي مائي هوندي، معنيٰ جيڪڏهن ڪنهن بلڊنگ جي ڀرسان جيڪڏهن بيهندي ته تقريباً ڇهه ماڙ تائين ان جو قد مٿي ويندو.

۽ پوء ٿو چئي ته فاذا نفخ في الصور فلا انصاب ۾ ٻي ڳالهه ته جڏهن هي قبر مان نڪري ڊوڙندا ته پاڻ ۾ جيڪو هنن جو بلڊ رليشن هي پوء مڙا مثال قبر مان ڀيڻ نڪتي يا ماء نڪتي يا پيء اها نيوٽرل هوندي يعني نهاريندو پيو ته هيء منهنجي ماء آ پر ان کي فيلنگ ڪانه ٿيندي بلڊ رليشن شپ جي جهڙو اجنبي ماڻهو نهاري تنهن چئي ٿو فاذا نفخ في الصور فلا انصاب بينهم انهن جي وچ ۾ رت جا رشتا نيوٽرل ٿي ويندا پوء

يوم القيامه، هاڻي حساب ترندو. جڏهن حساب ترندو ته هاڻي اڳتي فيز ٿو اچي ترڻ جو. جيڪڏهن هن جا نيڪ عمل بد اعمالن کان مٿي ٿي ويا، پوء چاهي هڪڙو يا ٻه، مٿي ٿي ويا ته پوء هن کي هيء جنت ملندي. پوء هن کان اهو جيڪو پکي واري ڳالهه ئي ختم ٿي ويندي. هاڻي ان کي اهو پنهنجو ڇهه ماڙ وارو جسم ملندو ۽ اهو هينئر ان کي جنت ۾ انهي کي وڃي الاٽمينٽ ملندي. پر جيڪڏهن هن جا بد اعمال نيڪ اعمال کان وڌي آ، پوء چاهي هڪڙي بد اعمال نيڪي کٽي پئي، ٻه کٽي پيون، ته پوء انهيء کي انهيء ساڏي ڇهه ماڙ بت سان گڏ ان کي جهنم ۾ موڪليو ويندو ۽ اهي مختلف سين ساين جيڪي هنن ٺاهيون آهن جهنم جون ته مٿان ان کي ڌڪو ڏيئي ڪيرائين ٿا ۽ اهي سڙن ٿا. ها هاڻي اشو آ ته جيڪڏهن هنن جا. نيڪ عمل ۽ بد عمل هڪ جيترا ٿي ويا، معنيٰ هڪڙي نيڪي جيئن تي مثال طور هن کي ٽي هزار پنج سؤ نيڪيون هيون ۽ ٽي هزار پنج سؤ برايون هيون، هاڻ اهو جنت ۾ نه ويندو نه جهنم ۾ ويندو، هاڻي ڪاڏي ويندو؟ اهي ويٺا هوندا هڪڙي جاء تي، مان توهان کي ڏيکاريان ٿو. ڪير هن هي؟ نه اصحاب الاعراف، هي اعراف جو ميدان آهي جيڪو هيڏانهن جنت هيڏانهن جنت وچ تي آهي. ڪير ٿو فرمائي؟ نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم فرمائي ٿو ته قال حذيفة و عبد الله بن عباس هم قوم استوت حسناتهم سيئاتهم هي اهي اهي قوم آهي جنهن جون نيڪيون ۽ بديون بلڪل بيلنس ٿيون فڪثرت بهم سيئاتهم ان الجنت معنيٰ ان جون جيڪي نيڪيون کٽي پيون آهن جنت نٿو وڃي سگهي تجاوز بهم حسناتهم ان النار ۽ جيڪڏهن ۽ جيڪي آهن سي هن جون برايون جيڪي آهن سي جيڪڏهن برابر حسنات سان نه ٿي ويون آهن تنهن جي ڪري جهنم ۾ نه ويندو فوقفوا هنا حتي يقضي الله فيهم شيئا ۽ پوء اتي ويٺا هوندا، بيٺا هوندا، الله جڏهن فيصلو ڪري، پوء سال ۾ ڪري، ڪروڙ سال ۾ ڪري، پنجن ڪروڙن اڇا هاڻي اهي آهن تان ڏسو وچ تي ويٺا آهن، هيڏانهن جنت آ، هيڏانهن جهنم آ، بينهما حجاب پر چئي ٿو هي هيڏي ٽپي نه ٿا سگهن، نه هو وري جهنم ڏي ٽپي سگهن ٿا، پر اهڙي نموني جيڪا ديوار آ جنهن مان لنگهي نه ٿا سگهن پر ان ديوار جي طرفان هوڏي ڏسي سگهن ٿا. چئي ٿو وائل العيرا رجال يعرفون ڪلا بسيماهم پر اهي جنتين کي به سڃاڻندا. ڪٿان؟ پيشاني سان. هيء جيڪا پيشاني آهي نه اصل ۾ اڳتي هلي اها ئي وائي فائي آهي انسان جي. مرڻ کان پوء هيء آهي وائي. هن دنيا ۾ به وائي فائي آهي. توهان ڪنهن شخص کي ڏسي توهان اندازو لڳائيندو ڪهڙي قسم جو ماڻهو آهي. قرآن ۾ اچي ٿو نه ته ڪي ڪي ماڻهو فقيرن تان چنبڙي پوندا آهن نه ڇڏيندا. ڪي وري اهڙا آهن جو آهن ته فقير پر توهان کان گهرن ڪونه ٿا، پوء الله چئي ٿو تعرفونهم بسيماهم توهان انهن کي هن جي چهري جي وائي فائي مان اندازو لڳائي ويندو ته هن کي ضرورت آهي ۽ وڃي ملندؤ ته سائين توهان ڏيو خبر خوش آهيو ڇا ٿيو اٿو ته اهي آهن ته اهي هڪ ٻئي کي سڃاڻندا وائي فائي جي رستي جيڪا پيشاني ۾ هوندي هڪ ٻئي کي سڃاڻندا هاڻي ايستائين بيهون ٿا هاڻي وري بريڪ وٺي وري اڳتي هلون ٿا.

سو السلام عليڪم ورحمة الله وبرڪاته پر مان چاهان ٿو ته قرآن شريف پيا ٿورڙو هڪڙي ٻه وچ ۾ اوچتو آيت ڪڍون ته ڏسون الله چوي ڇا ٿو هينئر هي جو مضمون مان ڪيان پي ٿو الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته الزين يقيمون صلات جيڪي نماز قائم ڪن ٿا، و مما رزقناهم ينفقون جيڪي الله ڏنو اٿن انهيء مان غريبن جي مدد ڪن ٿا، غريبن کي مدد جو مطلب آهي انهن کي پنهنجي پيرن تي بيهارين ٿا ته جڏهن ڪمائڻ لڳن، اولئک هم المومنون حقا اهي جيڪي آهن سي سچا مومن آهن، لهم درجات عند ربهم انهن جي لاء وڏا درجا آهن رب وٽ، و مغفرة ۽ مغفرت آهي، و رزق ڪريم ۽ انهن کي ڀلو رزق ملندو جنهن جي مان ڳالهه ڪيان پيو. هاڻ اهي جيڪي اصحاب اعراف وچ تي ويٺا آهن ۽ انهن جي وچ ۾ نه هوڏي وڃي سگهن ٿا نه هوڏي پر هڪ ٻئي کي سڃاڻن ٿا تنهن جي ڪري هاڻي سڃاڻپ ٿي وئي پيء هن پاسي هوندو پٽ هيڏي هوندو سڀني سي هاڻي چئي ٿو ته و نادو اصحاب الجنت پو اهي جنتين کي سڏيندا چوندن سلام عليڪم ادا ڀا چاچا تون جنت ۾ آهين نه چوندو ها چاچا سلام عليڪم لم يدخلو وهم يطمعون پر ان جنت ۾ ٽپي نٿا سگهن پر

الله سائين انهن ڏي اسان کي نه موڪلجانء کڻي ڪيڏا عزيز مائٽ ڇو نه هجن. هاڻي مسئلو ٿو پيدا ٿئي ته معنيٰ هاڻي اچون ٿا ته جيڪا قبر ۾ جڏهن ماڻهو مري وڃي ٿو ته روح ته ٻيا مٿي ٽئي قسم جا روح مٿين پکين ۾ هن هتي ته ڪجهه به ڪونهي ڪو پوء ڇا ان قبر ۾ ڪڏهن به ڪو روح موٽي اچي سگهي ٿو؟ قيامت کان اڳ ۾ سوال ئي پيدا ڪونه ٿو ٿئي. ڇو ته الله جا ولي خوش ويٺا آهن، ان کي ڪهڙي ضرورت پئي آهي جو ان اڇي پکيء مان نڪري ۽ اچي ته سم ۾ پون. نه، انهيء جو وري ٻيو دليل ته جڏهن الله تعاليٰ

ته الله ڇا ٿو چئي، اني قد قضيت انهم لا يرجون چئي ٿو منهنجي اها ڊسيشن ٿيل آ ته ڪنهن جو به روح هن مئل قبر ۾ اندر مان نه موڪليندس جڏهن ساهه نڪري ويو اهي سڀ ٽئي قسم جا ماڻهن جا روح مٿي هليا ويا آهن اهي نه ايندا موٽي هيء قبر خالي آ نه نه ولي جو روح آ نه شهيد جو ان ۾ روح آ ڪجهه به ناهي هتي ۽ الله جي ولين جو شان آ ته اهي جنت ۾ ويٺا آهن شهيدن جو شان آ ته الله سان گڏ عرش تي ويٺا آهن ۽ ڏوهين جو اهو آهي ته اهو جهنم ۾ انهن کي ٽوئر ڪرائجي ٿي. هاڻي توهان سوچو ته سهي ته دنيا جي پاپوليشن آهي تقريبن ايٽ پوائنٽ ٿري بلين جنهن مان صرف ٻه بلين مسلمان آهن ته جيڪي باقي جيڪي سڪس پوائنٽ ٿري بلين نان مسلم آهن انهن جو مان سروي ڪيو آهي ته اٺهتر فيصد اهي پاڻ کي ساڙائي ٿا ڇڏين اٺهتر فيصد معنيٰ پنج ارب معنيٰ مسلمانن کان به اڍائي دفعا وڌيڪ ماڻهن جون قبرون ڪونهن ڪي ته پوء اها ڳالهه آهي ته اهو جيڪو عذاب ٿو اچي قبر وارو جڏهن هن وٽ قبرون ڪونهن ته پوء ان کي ڪٿان اهو انهيء ڏانهن ثابت ٿيو ته اهو عذاب سڪرات ۾ اچي ٿو وڃي اهو ئي آهي جيڪي پادر کائي وڃن ٿا اهو ئي آهي سڪرات تنهن جي ڪري جيڪڏهن توهان ڏسو ڪنهن کان ڪنهن هڪڙي سوال پڇو چيسي ڀلا اهو جيڪو عذاب قبر آهي آهي اها عذاب مدفنه جيڪا کڏ واري قبر آ انهيء ۾ عذاب آهي يا من عذاب البرزخ جيڪو اسان کي سڪرات ۾ عذاب ٿو ملي جيڪو پادر هڻن ٿا ۽ ڪن ٿا اهو ٻنهي مان ڪهڙي ۾ عذاب آ تنهن تي ٻڌو اها فتاويٰ شيخ محمد صالح عثيمين چئي ٿو ته چئي ٿو ته پڇي ٿو ته يريد عذا مدفن موتاء من عذا برزخ الذي بين بين موته و بين قيام چي ٿو ته ٻڌايو ته هي جيڪو عذاب قبر آ اهو واقعي ان کڏ ۾ جيڪو قبر واري کڏ جو عذاب آ يا جيڪو برزخ وارو عذاب چي ٿو برزخ جا ٻن قسمن جا عذاب ٿيا نه هڪڙو سڪرات وارو عذاب ٻيو وري جيڪڏهن هن کي جهنم ۾ ڪاري پکي ۾ وجهي گهمائجي ٿو اهو عذاب اهو برزخ جو عذاب آ قيامت ڏينهن ته ان کي جسم ملندو پوء ته فزيڪل عذاب ملندو ته سوال ٿو پڇي ته ان ٻنهي مان ڪهڙو عذاب آ آيا ڪنهن هن قبر ۾ جيڪو کڏو آ انهي ۾ ٿو عذاب ٿئي يا جيڪو سڪرات ۾ برزخ ۾ اسان کي مار ملي ٿي عذاب ٿو ملي ان ٻنهي مان ڪهڙو عذاب آ ته جواب ڏئي ٿو يريد ثاني

يا يڪون رمادا يا ڪٿي قبر ڪٿي ٻاريء جي ميدان تي سڙي ڳري ويو. معنيٰ ڪنهن کي خبر ڪانهي ڪا ته قبر نصيب يا دفن واري ٿيندي نه ٿيندي ۽ بلڪ دنيا جي پنج ارب ماڻهن کي قبرون ڪونهن ڪي تنهن جي ڪري چئي ٿو جڏهن به چئجي قبر جو عذاب ته معنيٰ اهو ئي عذاب آ جيڪو سڪرات ۾ ملي ٿو ۽ اهو ئي عذاب آ جيڪو هن جي روح کي جهنم ۾ پهچائجي ٿو ڪاري پکيء ۾ ۽ روز شبوء گهمائجي ٿو اهو آ عذاب قبر جو اها برزخ جو عذاب آهي، هن قبر ۾ اندر ڪو عذاب ڪونهي، ڇو ته ڏسو نه جڏهن قبر ۾ هن کي پوء اندر روح ئي ڪونهي، هاڻ هڪڙي ماڻهوء کي روح ڪونهي، ڪٽيوس، ماريوس، ڪٽيوس، هن کي سور ئي ڪونه ٿيندو، پوء سور ڪٿان ٿيندو؟ يا ته روح واپس ملي، ته الله ته چيو آهي ته مان شهيدن کي به جواب ڏئي ڇڏيندس ته مان توهان جي روح کي قبر ۾ ڪونه موڪليندس، تنهنجي ڪري اصل آهيو ته ساري سوالات سقراط والي حصي ۾ هو جاتي، سقراط ۾ تان جا سڀني سوال ۽ جواب ٿين ٿا انهيء تان هو فرشتا ڊسيشن ٿا ڪن ته هن کي اڇي پکيء ۾ وجهڻو آ يا سائي پکيء ۾ وجهڻو آ يا ڪاري پکيء ۾ وجهڻو آ تنهن جي ڪري اهي سڀ سوال سڪرات ۾ ٿي ٿا وڃن ۽ پوء جيڪو انسان يڪ هڏي آ عجب الذنب جيڪو مون تان کي ڏيکاري آ اوهان جو ٻيو جسم سڄو ڳري ٿو وڃي پر اها هڏي هن قبر ۾ موجود رهي ٿي جنهن مان انسان ٺهندو ۽ اها هڏيء جي سائيز مان توهان کي ڏيکاريان ٿو عجب الذنب اها آهي هاڻ هي اچو ته جيڪو ماڻهو نڪرندو قبر مان اهو آهي ٽيهه ميٽر حديث نبي ننڍڙو ناهي هي قد هي آهي معنيٰ اهي هڏا ته ڳري ويا نه ان مان ته هينئر يوز ئي ڪونه ٿيندا اها ان هڏيء مان ٽيهه من ڇهه ماڙ جو قد جو ماڻهو نڪرندو. ڏسو نه، هڪڙو پاڻيء جي قطري مان ماء جي پيٽ ۾ ٻار ٿو پيدا ٿئي، ساڳيء طرح هن قطري مان، هڏيء جي هن قطري مان وري ڇهه ماڙ انسان پيدا ٿيندو. تنهن جي ڪر اسان کي شيخ عبدالقادر جيلاني، جنهن کي غوث پاڪ غوث پاڪ ڪري ماڻهن مٿو ڦيرائي ڇڏيو آهي سڀني جو، اهو ٿو چوي غنية الطالبين جي پيج نمبر ڇهه سؤ چاليهه ۾

جائز ڪونهي. تنهن جي ڪري توهان ڏسندو جنت البقيع ۾ ائين ئي آهي ته قبر آهي پر هڪڙي ننڍڙي سر رکي وئي آهي ته جيئن ماڻهو اتي نه ڪري. تنهن جي ڪري اولياء الله جا دشمن ٿا چون ته اسان جو سائين جنت ۾ ڪونهي سم ۾ پيو آهي. عظيم شان اولياء الله جو آهي ته هي ها هي جيڪو جنت ۾ ويٺا آهن ۽ ۾ تنهن جي ڪري الله جا ولي مرڻ کان پوء نه ٻڌن ٿا نه جيئرن جا حالات ڄاڻن ٿا. تنهن جي ڪري رسول الله فرمايو آهي ته قبرستان جي زيارت کان پهرين منع ڪئي چي هاڻي وڃو پر عبرت حاصل ڪرڻ لاء ٻيو ڪو به ڪم ڪونهي ڪو عبرت ڊڄڻ جي لاء وڃو پر عورتن کي وري اجازت اڃا به ڪانه ڏنئين ته عورتون قبرستان ۾ وڃن اهو آهي اڄوڪو پروگرام الله پاڪ اسان کي توهان کي سمجهه عطا فرمائي سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين.